He miharo ngā kiriata nei, engari kei taumata kē atu ngā mahi waihanga kiriata, nau mai ki Mojo Māori, anei ngā kōrero mō te taumata ngahuru Mind Blowing MCU Special Effects Revealed. Tuatahi ake he mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei a hea āpitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi, ka tirohia ngā mahi mīharo a MCU hei waihanga i ngā ata mariko.

E mea ana Seredi he hononga toa a rātou mahi ki ngā matarua tūturu, ā, i te takiwā o te 200 ngā hopunga whakaahua hei hanga i te wāhanga o te Manhattan Mirror. Tuaiwa, Express of Ultron, Avengers, Age of Ultron. I'm sorry I was asleep. Or I was a dream. Ka tahupera te āhua o ētahi hoariri i roto i ngā kiriata, Mēnā nā te rorohiko i waihanga, hei tā te hunga mōhio, nā te kaiwhakaari, nā James Spader, i whai kiko ai a Ultron i roto i tēnei kiriata. And I was tangled in strings. I mate te tīma a tamariko ki te panoni i te āhua o Ultron nā ngā mahi nui me te āhua o Spader e whai wāhi ai ngā āhuatanga katoa.
They put me in a suit and they had me go through a range of motion, very specific motions and movements and so on, which they captured with all these sort of sensors all over me and reference cameras all around me. Hei āpiti atu ki ngā paerongo 12,000 i tana tinana, 600 ngā tīpona i te mata o Spader, ko te karetao mīharo o te ao nei te hua o ērā mahi. This is exactly what I wanted, all of you against all of me. Tuawaru, Rocking Korg, Thor Ragnarok. Allow me to introduce myself, my name is Korg. Nō tātou e kōrero ana i ēnei momo kiripuaki, tirohia tēnei kiripuaki nō te kiriata tuatoru o Thor, pēnei i a Ultron, ko te papanga te mea uaua e whai kiko ai tēnei kiripuaki. He kohinga toka a Korg, nō te iwi Kronan, waimarie i whakaritea kētia te tūāpapa hanga i a ia i roto i a Thor The Dark World. I taua kiriata, i hangaia te Cronin rā ki ngā toka rau, he mea āpiti ki tētahi kahu e mōhio ai rātou ki te āhuatanga o ana nekehanga. Hei hanga i a Korg, 1,334 ngā toka i whakamahia, i whakanikohia rawatia tana mata. Nah, nothing makes sense here, man. The only thing that does make sense is that nothing makes sense. Tuawhitu, Elderly Peggy Carter, Captain America, The Winter Soldier. You should be proud of yourself, Peggy.
Kua roa Hollywood e whakapakeke ana i ngā kaiwhakaari, engari me uaua ka tino whakapono tātou. Kei te pai ngā kaiwhakaari pakeke, engari he uaua mēnā he kāpeka kukume kare ā-roto, pēnei i tā Steve ki te i te kaumātua Peggy Carter. It's just not the same. Kāre te tīma i pai ki ngā kōwhiringa e rua o runga ake nei, nō reira ka tahuri atu rātou ki te rorohiko hei whakapakeke i a Peggy ā, i tutuki, ā, ka āpitihia ngā kūreherehe e te tīma a tamariko mā te rorohiko, he mea tango i te mata o tētahi wahine pakeke. And sometimes the best that we can do is to start over.
Tuaono bugging out, Ant-Man. He maha ngā nekehanga i tēnei kiriata e pā ana ki te tuahangata, kia Scott Lang, me te aha, he nui ngā mahi hei whakarite. Ko te whakanui me te whakaiti pea te āhuatanga hirahira i hangaia e rātou. I haere e kore i pai te hunga pānui kōmeke ki tēnei, i whakaahuatia e Jack Kirby a Ant-Man ki ngā rahinga rerekē, ā, i ngana hoki te kiriata ki te whai i āna mahi. Koinei te mahi nui i tēnei kiriata nā te whānui o ngā horopaki me ngā nekehanga i kitea i tēnei āhuatanga. Sorry about this.

Tētahi āhuatanga kāore i taea e Eric Bana rāua ko Edward Norton i mua i a ia. I hopu a Industrial Light and Magic i ngā nekehanga ā-tinana, ā-mata anō hoki a Ruffalo, me te whakawhiti i aua nekehanga rā ki a Hulk mā te whakamahi i ētahi punaha hangarau. Tuawhā, Skinny Steve, Captain America the First Avenger. Take off your shirt, your tie and your hat. Nā Chris Evans i whakaatu ka taea e tana kiripuaki āhua tawhito nei ngā mahi o ēnei rā te karawhiu. I mīharo ai te hunga mātakitaki nā tā rātou whakaraweke i te kiriata e tūpuhi ai te āhua o Evans. Hei whakatutuki i tēnei mahi whakatūpuhi i a Steve Rogers, i tonoa a Evans, kia karawhiu i āna mahi i ngā horopaki maha, ā, i panonihia tana āhua mā te rorohiko kia pakeke ake tōna āhua. I ētahi wā, ka āpitihia e rātou te upoko tupuhi o Chris ki tana tinana o tētahi atu. I eke panuku ā rātou mahi. I'm footable?
It's a little big. Tuatoru, The Battle of New York, The Avengers. Sir, we have more incoming. Fine, let's keep them occupied. He rite tonu tā MCU whakaatu i ngā mea mīharo i runga i ngā kiriata. I wahanga mātou ki te kiriata whakawhiti me te aha i eke ki te taumata kē atu. I eke ki tētahi taumata kāore anō kia kite, ka mutu, i pērā hoki te pakanga, nā te tīma ata mariko i te hanga. Me mihi ngā mahi hanga i a Hulk, heoi, kia kaua tātou e wareware i ērā atu mahi mīharo. Pēnei i ngā whakanikoniko pakiwaituhi hei hanga i te hunga Chitauri. Ko te tino āhuatanga hei mihi, ko tā rātou hanga aro rohiko i te tāone rā, mai te kore, te āpiti i ngā kaiwhakaari me ngā whakaraweketanga kātahi ka turakina. Tuarua, The Iron Man Suit, Iron Man. Nā te ringa tohu nā Jon Favreau te mahi nui hei wāhi i ngā mahi mō te rangapū nei, Me te aha, i waimarie mātou i eke i a ia ngā kākahu pakanga o Tauni. Kia tūturu te āhua o ngā kākahu, kia rite hoki mō ngā āhuatanga o te kiriata, i whakatau a Favreau me whakamahi ngā whakaraweketanga me te rorohiko. Nā wai ka mau i a Robert Downey Junior tētahi hūtu kātahi ka huri hei mea rorohiko noa iho? Me uaua ka kitea te rerekētanga o ngā mea e rua. And three,
two.
Tuatahi, The Airport Battle, Captain America Civil War. I te nui o ngā āhuatanga mīharo i roto i ngā kiriata MCU, he māmā noa iho te arotake atu ki ngā maroke ahakoa he hirahira tonu i ngā kāpeka. Ko te horopaki tā mātou e kōrero nei, i mōhio rānei koe i hopukia te pakanga tuahangata i te tūranga waka rererangi me tētahi ārai kākāriki, ā, i āpitihia te taiao mate rorohiko, he ao whakaraweke rorohiko tēnei ao e noho nei tātou. He tohu te kāpeka rā o ngā mea e taea ana mā te ata mariko. I ngā mahi whakatinana i a Giant Ant-Man rāua ko Spider-Man ki te pakanga mīharo i te rangi. What do we do, Cap?
We fight. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Tirohia ēnei kiriata pai i Mojo Māori, ohaurutia kia kite i ngā kiriata hou ka puta ia rā.